Эй, бала, бала, әле кайчан гына елата-елата балалар бакчасына илтә идең бит. Зур үстең бит, дәү кыз булдың. Унҗиде яшеңдә тулды бит инде. Ну, аздың, кызы. Соңгы вакытларда вакытында Өйгә дә кайтмый башладым. Ай, кызым. Кара әле атасы. Кара анасы.
Гөлназны әйтәм, нишләптер соңгы вакытларда үзгәрде бит. Ниндидер моңсуланып, уйланып йөри башлады ул.
Баланы бала тезесендә сидерә, тезедә төшкәчтен игерә, пәккәтенә генә лимп рыгылыр. Дөрес булса, янына ниндидер егет тә килеп йөри диләр. Кемдер инде ул, әле хәзергә белгән дә юк. О, бер бер хәл була күрмәсен, бер бер хәл анасы. Бердән бер карап торган кызыбыз бит, бердән бер.
Бер янда ике дә була ул. Тәк, суммасы.
Хаман акча саныйсың да акча саныйсың. Эй, хәзер акчаны җан кисәгем санасаң гына иде, санасак юанса гына. Ә, бухгалтер бит мин, пенсия чыкканчы эшләргә дә мәҗбүр мин әле. Ә кызыбызны үзем үстердем. Үзем, үземнең хезмәт хакыма. Шуңа да бик якын ул миңа. Комсомол взносларына чаклы үзем түләп бардым бит бәгырькәчкәемне. Менә элегрәк бөтен сүземне тыңлый үти торган иде. Ә хәзер мин алып биргән күлмәкне дә киясе килми. Ала белмим имеш. Әй, ярар. Әйдә тизрәк кияүгә бирик тә ир киендерер әле.
Үсте кыз, үсте. Безгә дә карчык вата бирәме?

Йөз кешенең арасыннан алып китәр бер кеше, Йөз кешенең арасыннан алып китәр бер кеше. Кызым, кызым, кыз кеше, кызыма килер йөз кеше. Әй, килерләр, килә башларлар инде. Ни өчендер менә бер дә күңелем тыныч түгел, нигә алай икән ул? Алар килерләр инде, хәле туй үткәр, ай-ой, хәл ишетелмәсә бит, ай-ай, бер-бер хәл. Их!
Бер-бер хәл дә бер-бер хәл. Менә шушылай сөйләнеп, җәелеп утырсаң, бер-бер хәлнең килеп чыгуы да бар. Кайда йөри икән ул кыз? Кайда йөри икән? Ай, уникеләр тулды бит инде, ә кайда йөри икән инде бу кыз? Әллә кинога китте микән?
Шулай итеп, әйткәннәр, бүген кино әйбәт, ди карчык. Эммануэль Менә анда анасы бөтен хатыннар шәпшәрә җирләр ди.
Кара син моны! Шул кинодагы шәрә хатыннарга карап күңелеңә юатсаң гына инде хәзер сөйләнеп утырган була бит, ә? Бушкуак! Өеңдәге хатыныңа да юк бит хәзер игътибарың, юк! Бетте инде! Эх, хатын, ни белән күпме дә яшәп әйме, миңа әле әрәнеп бетмәгәнсең әле. Мә сәбәп кенә бу, сәбәп булса, мин әле җоклаган кортны да уятырга хәлем бар әле.
Әйтәләр иде аны, картайгач ирләрнең куәтләре телләренә күчә дип. Дөрес икән. Ай, кызым кайтты, бай кызым кайтты бугай. Әй, кызым дип торам, күрше икән әле. Тартырга беткәне юктыр бит сездә. Син абзаңның тартмаганын беләсең бит.

Әй, исең китмәсен, күрше, мин ул исемгә иялеп беткәйнем. Лимонтий дип сукмак йөри башлагач, таптылар да куйдылар шул исемне, Лимонтий дип. Лимонтий, Лимонтий, яңгырый, дип яңа да күк, Лимонтий. Ой, мымым. Шул имәннәр йорт тирәсендә җыйсаң иде, бүтән башка ярамыйсы, акча да күбрәк сугар идең инде. Ярар, тартырыңа юкмы дип кергән идем. Өч ай хәер хезмәт хакы алган юк. Заводлар ябылырга тора. Халявщиклар җыелган, эшләүче кеше юк. Мин тартмаем. Ну, ну, җыйган тәмәкем бар, завет, совет заманында биргәннәр ит алынга. Каяле карый, так биясен генә, хәзерге биясен белмәем. Нинди бәя тикшерү инде ул? Булса тот та бир.
Гөлназның көтәсеңме? Әйе, нишләптер соңа калды әле менә. Ә беләсең соң нәрсә? Ә нәрсә? Таптылар.
Менә таптым. Менә күмбич чим алган. Хәзер бу акча күпме микән? Сакны. Ой, я бирәле. Мә. Усаганнан, гомереңдә берәй берне дә буш калырмын димә. Ой, рәхмәт күрше.
Миннән ярдәм кирәк булса, мин хәрчә хәзер сезнең өчен. Ярар. Ярар, киттем әле ничегемгә.
Юкка хатын бизнесләр була бери. Һәм үзең беләсең, социализмдан капитализмның көч чорында яшибез. Ә болай итсәң, банкрот! Каждый тиен сораулы булырга тиеш. Без болай да банкрот инде. Ана, сберкнижкада 40 меңгә якын акчабыз ятып калды. Ашамадык, эчмәдек. Җыйдык, ә ул 40 меңгә элек өч Волга машинасы алып була иде. Ә хәзер нәрсә генә аласың инде аңа? Чалма ачып, гаражны сатабыз. Саткан акчабызны процентка салабыз банкка. Шуңа яшәбез. Дивиденд алабыз. Чит илдә бөтенесе дивидендка яшиләр, акыллы башлар. Аңладыңмы? Аңладым инде, менә бу кыз гына кайда йөри икән? Шул ишеме пыштыра. Әллә иптәш кызларына шалтыратып карыйм микән? Лемонтий да бая күңелемә әллә нинди шик салып чыгып китте. Кайда йөрсең син? Кайда йөрисең дим мин сиңа? Кышкырма инде, күршеләр ишетерләр бит. Күршеләрдә ни эшем бар минем? Кайда йөрсең дим? Кинога бардым. Ялганлама.
Ялганлама мине. Егетең белән бардыңмы? Юк, син бөтен әйберне белеп торгач, нишләп сорыйсың син, ә?
Кызым, нәрсә булды сиңа? Нишләп мондый соң син? Гел танырлык та түгел бит сине. Кара әле, кичә синең ниндидер егет ияргән дигәннәр иде. Кем ул? Әйт әле. Уф, җиткезгәннәр инде. Соң җиткезми, кызым. Без бит кечкенә генә шәһәрдә яшибез. Бу сиңа Мәскәү түгел. Монда, балам, син бернәрсәне дә яшереп кала алмыйсың. Әйт әле, кем ул? Алып сатар, Мәскәүдән килгән. Менә бездә бизнес белән шөгыльләнә инде. Бу матур күлмәгеңне дә ул алып бирдеме әллә? Ул инде, әни, ул, тынычлан. Ну, тынычландыңмы? Юк, ә нишләп соң син аның белән безне таныштырмыйсың?
Ул машинасына утырды да китте Мәскәүгә. Ә тагы кайтамы соң ул монда? Кайтмыйча кая барыр?
Ә кайтмаса?
Ни, адресын алып калдыңмы? Ата-аналары кемнәр? Сезнең кебекләр ич. Э-э-э, безнең кебек кенәмени? Соң сиңа, кызым, бездән дә әйбәтрәк, баерак гаиләгә чыгу ягын карарга кирәк. Шуны башыңнан чыгарма, балакаем.
Әлегә мин бернәрсә дә әйтә алмыйм, әни. Әйттем. Ярар, кызым, үпкәләшмәгәнсездер бит? Юк, әнидә. Юк. Эй, кызым, Райчә. Эй, балам. Бигрәк ни икән? Бигрәк күркәм икән егетең. Тезелеп көтәм күрше сәгатен. Мәскәүләрдә дисең фатиры. Булсаң иде шуның хатыны. Шатлыгымнан күңелем очына. Куанычым сыймый эчемә. Аның Волгасына утырып. Йөрер идек тузан туздырып. Үпкәләшә генә кызым, күрмәгез инде, үпкәләшә генә. Әни, әйттем бит инде, әлегә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Ой.

Минем киңәшем шул, кияүгә ашык, чыгарга ашыкма. Әти, минем бит ашыкканым юк. Әни нигәдер ашыга. Хәер, үзең беләсең, туйлар үткәрү, әйләнешүләр, әйе. Бит бу заманда чыгымнар күп сорый. Расход та расход дисеңме? Юк, әти бу әле. Инде!
Әйтик. Шутлап җитештеңме шунда расходларын әйме?

Әллә ничек күңелем булганып китте. Ой. Әллә теге врачлар әйтүләре дөрес булса. Ой. Беттем, беттем. Алдандым. Нәрсә булып бетәр микән? Ялгыз калган кызның башлары. Хурландым бик. Кызым,
кызым, нәрсә булды сиңа, кызым, ә? Ничек соң син әллә нинди? Туктале, кызым. Бәлки син әтиең алдында әйтергә ояла торгансыңдыр. Менә күреп торам, сизеп торам бит. Нәрсәдер булган бит, кызым, сөйлә әле үземә. Сөйлә әле, балакаем.
Әни, мин бит ялгыштым. Алдандым мин, әни. Әстәгафирулла, нәрсә дисең?
Без бит Салих белән ачуланыштык та. Нигә ачуланыштык? Аның бүтән кызы бар икән Мәскәүдә. Мин аңа пар түгел. Без бит кинога бармадык, кунакханәгә бардык.
Ай, балам, балам. Ай, балам, балам, ну чукынчык кыз. Әйткән идем бит мин сиңа. Әни, әни. Нәрсә? Минем әйтер сүзем бар әле. Йә, әйтеп бетер нәрсә?

Ай кызым, кызым, ай кызым, бер дә баш белегебез белән уйлап эш итә белмисез бит, ә? Сыерчык идасы белән уйнаган кебек кыланасыз. Соң егетләрнең татлы телләренә ышанырга ярыймы ни? Алар бит бардалдакчылар. Аларга бит шул ачуымда бер тирмәгә йоклап алырга гына булсын. Әни, безнең бит мәхәббәтебез уенга ошамаган иде дә.
Нәрсә булса да эшләргә кирәк инде. Нәрсә эшләргә кушасың инде хәзер? Бер-бер хәл булганчы.
Нәрсә эшләргә кушасың инде? Ой, нишләргә? Нишләргә? Ой. Безнең гаиләбез абруйлы. Безне бит шәһәрдә бөтен кеше белә. Ишетсә, ой, ишетелсә сүз китә. Ой, хурлык, нинди хурлык. Ой, кызым, гаиләбезгә тап төшердең бит, ә. Нишләргә хәзер, нишләргә? Йә, үзең нәрсә эшләргә уйлыйсың инде? Мин уйладым инде, әни.
Әни бәлкем ни врачка барып, ни. Юк, юк, әти, мин ул баланы табачакмын. Бу шәһәрдән китәрмен дә, әни. Сезне хур итмәм. Китеп кая барасың инде?
Ну, шунда бер, бер ни табылыр инде. Уңыш табылыр инде, әни. Ой, кызым, нишләп син безне мондый кара кайгыларга саттың икән? Ой, кызым, кызым. Ой. Берәр нәрсә дисең инде, берәр кавыш дисең. Ой, кызым, табармын, табармын, кызым, табармын, берәр нәрсә табармын мин сиңа.
Юк, Гөлназ, бер кайда китмәчәк.
Утыр әле. Урыныңда. Ой, кызым. Таптым, кызым. Таптым. Таптым, балам, уйлап таптым. Син авылга кайтырсың. Авылдагы абый янына. Абый белән дә, хатыны белән дә яхшылап сөйләшербез, хәлне аңлатып бирербез.
Апай, син урманда яши түгелме соң? Урманга җәнлекләр арасында качарга буласыңмы, балам? Ансы тагы да әйбәт. Авыл кешеләре дә күрмәстә-белмәстә. Урман каравылчысы ул. Кызым, сине анда күрүче дә, белүче дә булмас.
Иртәме-соңмы халыкка бөтенесе белешәк, белешәк бит инде. Ул бит инде бала. Бала бит ул, күренергә тиеш, белергә. Утыр урыныңда ана чутылы салып. Менә болай, кызым. Уйлап чыгардым, менә тыңлап карагыз әле. Мин ничек әйтсәм, шулай булачак. Кызым, баланы табасың. Ләкин син тапкан бала ул синеке булмый. Аны мин тапкан булырмын. Бала да минеке булыр. Ә ул бала миңа кем булачак? Соң кем буласы билгеле инде. Әгәр дә кыз бала туса, сеңлең була, ир бала туса, энекәшең була.
Әни, алай булмый бит инде. Ярамый торгандыр бит алай, я? Ярамый.
Йоклаганда яраган бит. Хәзер дә яра. Ә кем сиңа ышаныр? Ышанырлар, ышанырлар. Ышанырлык итеп башкарып чыгарбыз, җиренә җиткереп. Сиңа бит песня чыгарга вакыт җитте бит инде. Җитсен соң.
Әнә Кытайда бер 90 яшьлек хатын 25-нче баласын тапкан ди. Ә соңгы иренә 27 генә яшь икән әле. Безне ничек өйрәттеләр? Если родина просит, Туган ил сораса.
Туган ил сорар инде ул. Әти дә кор бит инде. Булса соң, бала гына тусын, аның кемнән туганын, ничек туганын тикшереп тормаслар әле. Алып кайтып законлы рәвештә теркәп куярбыз, нигезе бар, Аллага шөкер. Юк, бала туар.

Әгәр дә үзеңне дә, безне дә кеше алдында оятка калдырасың килмәсә, минем тәкъдимемә риза буласың. Башыңны эшләт, йә. Ризамы? Кызым, бик шәп төшкә булмый инде, язмышка буйсынырга кирәк инде. Үзең дә уйлап куй. Расход өстенә расход була, зур зур расход инде, конечно. Риза.
Кызым, елама, елама. Ялгышны аны елап кына төзәтеп булмый. Бер синең белән генә түгел, бик күпләр белән була торган хәл бу.
Син кайчак кеше белән эшләсең, ә? Менә эштән китәргә туры килә инде.
Кем сиңа белешмә бирә? Декретныгы ничек чыгасың соң син? Декретны ничек чыгасың?
Кем декрет түләмәк өчен бит инде финанска бәрә бит ул зур расход тесенә расход була бит инде. Бәрә финанска, е.
Бәрә инде җан кисәгем, бәрә инде хәзер. Хәзер расход өстенә расход булачак. Әй, утырырсың инде шул расходларны санап. Сара. Әни, тапчыры, тап, тапмача да булмаймы соң? Мин әйтәсеңме син? Башлары буталып бетеймичә.

Бөтен...
Бөтен баучырларны сатмыша шунда тыккан идем. Яптылар конторны, корып алдым.
Ничә барның өчен башына уртасын?
Ничек авыртмасын? Соң бөтен баучырларны шунда тыккан идем, корып алдым хәзер. Нигә?
Нигә?
Халякчиклар җыелган, әрәм тамаклар. Ә сез ул җырларны кая куйдыгыз соң? Юкта тып кыйган иксне. Абау күрше тиен нәрсә булды сиңа? Җуанаеп киткәнсең димгә.
Безнең әни гел шундый инде.
Әле кисәгенә сездән чыктым бит. Әйтәм, Җәүхәрия бездә картаймый, гел яшь кызлар кебек мәйтәм шул килеш тора.

Мин күрше ышанырга өйрәнгән инде. Мин хәтта хатынга да ышанам, беләсең син шуны. Безнең аның белән балалар булмады. Булма дип булды алар. Туа тордылар, туганы берсе үлә тордылар. Әни, мин әйберләрне җыйдырам инде, әйме? Җый, җый, балакаем.
Җылы киемнәреңне дә ал, тиздән салкыннар башланыр. Анда сундукларны да актарып кара әйберләрен Мин анда сыйны болаймын.
Ярар, әни.
Син лимон дип бар чык инде. Караклар керә кермәсен өеңә. Кайгырма, кермәсләр. Минем фатир ишеге хәл өч катлы. Кара чибәрләнеп киткәнсең димме? Сорып кәт, бабы ягытка бер.
Хатын кызга килешә инде. Гомерем буе бала турында хыялланып яшәдем. Мондый акыллы, чибәр хатын булса, мин кулымда гына күтәреп киткән булыр идем. Менә Тархунның мине Юк, юк, юк.
Гомерендә бер дә тапкырда күтәрелгән булмады. Хәзер юк инде, балага зыян китерүең бар.

Бер дә мин әйтәм, караватыгызны шыгыртаган өчен генә дип. Корах нинди гай- ни бар монда? Һәм Карават шыгыртам өчен генә буламы инде ул? Ник булмаса инде?
Соң, Ремонтый, без, син- бәлки син йоклаган чагыңа туры килгәнбездер? Мин бит синең аста гына яшәп ятам, аскы катта. Ишетер идең.

Соң мин бит хәзер көндез дә өйдә. Заводта эшләүчеләр бөтенесе ялда хәзер.
Син әскер безне тырнап ятасыңмыни? Әллә бер-бер хәл ясарга йөрисеңме әллә?
Короче, ваша тиска купила вискас.
Носки болдың арамасы. Шайтан белсен аны. Бер җиңгән дә бөтереп кенә җир улаймы? Әллә көнләшәсең Көнләшәсең, инде? картым Кара бит. син моны.

Йора, уен дип уен. Ну шуны гына әле карчык. Кешегә ил, кешеләр, илгә кешеләр җыелырлар, карт сеңлеләр апалары һәм башкалар. Килсеннәр, Чәй дә- күрсеннәр.
Берсеннән дә куркып та, оялып та тормам. Һәммәсенә якты чырай да, такта чәй. Шул да шул.
Чәй дә мой та, а, дин, а, тартын акча давай. М-м-м, кит әле, үз балаңнан да кызганып торма инде. Әни, әйт әле, син бөтенесен дә Минем өчен эшлисеңме? Синең өчен булмыйча, кызым. Күршеләр өчен түгел бит инде. Әни кеше өчен баладан да якын кем бар бу дөньяда? Синең өчен дә үпкәм, синең өчен. Кызым, менә бит. Әни синең өчен ут тотты да, борчыла. Әни эчтән яна синең өчен. Бел шуны, кызым.
Кызым, менә әниеңнең хыяллары бер генә. Сине берәр матур, акыллы, мөселман егетенә кияүгә биреп, тәти-тәти-тәти оныклар үстерергә. Әгәр дә кызым шундый егет очраса иде, менә шушы квартирабызны калдырып чыгып китәргә дә риза.
Ә син кая торырсың соң алайса? Мин, кызым, шалашта торырга да риза. Ой, андый егет туры килсә миңа да, мин дә аның белән шалашта торырга риза. Ярар, кызым. Менә мин сиңа бик әйбәтләп әйтеп куям, хәтереңдә тот, шуны бел. Бәби тапканчы, сиңа шәһәрдә күренеп йөрергә ярамый. Баланы тапкач, алып кайтырбыз, законлы рәвештә теркәп куярбыз, аннары шып итте кодагый инде. Ну, ярар алайса. Әти, әйдә, мин китәм инде хәзер. Чемоданны ал инде, хуш. Ярар, кызым, хуш. Исән-сау әйбәт кенә кайтып җит, балакаем. Исән-сау барып җит анда.

Карале, ни тыныч кына үткәреп җибәрәсе иде бит бу хәйләбезне, әйме? Тавыш ярамаска инде, хатын.
Кем бар анда?
Ишеттек, ишеттек. Дөрестер бит? Ой, җизнәй, ну молодец та инде син җизнеккә. Куймар үзеңне, ой булдыргансың җизнәй. Кемнән ишеттең?
Кемнән ишеткән ансы мөһим түгел инде җизнәй. Ну җизнәй, булдыргансың түркә җизнәй. Бу хәбәрне ишеткәч, мин шундый сөендем җизнәй. Эй, җизней! Апа, шушы яшеңдә бала табу синең өчен бик зур батырлык бит ул, әйме? Менә күрерсең әле, синең турында гәҗиттә дә язырлар. Ай, юк, Наҗия, ансы кирәк түгел. Ничек инде кирәк булмасын? Язсыннар. Бу бит хәзерге заманда бала табу, шундый зур батырлык! Эй, мин шул хәбәрне ишеткәч, Киттем йөгерә-йөгерә, йөгерә-йөгерә. Саташам дип торам. Автобус алдында бөтенләй икенче якка китәмен. Ярты юлга барып җиткәч кенә акылыма килдем. Автобус шоферына әйтәм, Кая алып барасың мине, дим. Икенче якка бор автобусыңны, дим. Бормый бит! Тыңламый сүземне. Пенсия яшендәге апам бәби алып кайтырга җыенган дигәч кенә борды. Ух, автобустан төшүем булды. Каршыма бозау хәтле эт килеп басты. Күземә карап тора, нәрсә кирәк, аңламыйм. Ир-ат булса бер хәл, белмим әле. Карап тора күземә, кит дип тә карыйм, китми. Васька! Вась! дигәч кенә китте җанымнан. Эй, кичкә калып кына булса да килеп җиттем бит, Аллага шөкер. Ну, жизненны булдыргансың да инде. Син кил әле бер уйым әле. Кем сиңа әйтте соң? Җитәр инде җитәр, ә? Эй, жизни, тыйнакланма әле алай. Нигә хаман мин иши, мин мин, ә? Иртәгә үк корреспондентлар Операторлар чакырта. Килсеннәр. Яздырма.
Килсеннәр, язсыннар, төшерсеннәр. Ну, алар килсәләр, төшерәләр инде җизней. Эй, маладис бит син, җизней, маладис. Рәхмәт булсын, рәхмәт җылы сүзләреңә. Эй, ну, шушы хәбәрне ишеткәч, җизней шундый сөендем. Синнән дә бәхетле кеше юктыр җизни бу дөньяда, име? Ой, кем бәхетле, ни самый бәхетсез кешедер мин бу дөньяда. Эй, җизни, маладис бит син. Эй, алай димә әле син, җизни, күзләреңнән үк күреп торам бит. Әнә бит син апаны ничек яратасың. Апа, син дә җизни яратмамы? Кыс, кыскасы, мин сезнең өчен шундый шатмын, шундый Кемгә шатмын. шатлык, кемгә кайгы.
Эй, җизней, тел төбең аңладым мин синең. Бала дигәч, расход Аптырама, җизней. Үземә килерсең балагызны, үзем карармын. Бала бит ул минем өчен гә тансык кына. Бер үзем утырам бит мин дүрт стена арасында җизней. Эй! Шулай да кемесез сиңа?
Соң бөтен шәһәр белә бит инде аны. Бөтен шәһәр?
Ник белсеннәр? Бу бит редкий случай, что здесь? Башка.
Эй, ярар, киттем әле мин, килербез. Наҗия, син алай бөтен кешегә әйтеп хәбәр биреп йөрмә инде. Әйтәм, ничек инде әйтмәскә ди? Белдерәсең бит инде. Наҗия апага да әйтәм, туганнарга да әйтәм, күршеләргә дә әйтәм, барысына да әйтәм. Әйтәм, яздыртам. Ой. Эй, ярар, ярар, өчтем әле мин, өчтем. Очмадым икән әле, очмадым. Апа, син үзеңне сакла. Җизни апага булыш. Мин булыр, хатынга булышу мин изге бурычым. Ярар, киттем, очтым, очтым, очтым җизни. Күрдеңме, хатын?
Вот сыерчык. Сайрады, сайрады да китте. Тенә барды.
Ничек ди, күрдеңме мине? Мал җизни, маладес ди.
Тапкан мактаныр нәрсә, буш куык. Бер дә буш куык димәделәр, ә маладес диделәр.
Ай-яй-яй. Ой, бу машакат килеп чыкканнан бирле адәм рәтле йоклаганым да юк. ял итәргә кирәк. Ишекләрне биклә, ашык булмасын. Кара әле э, йокларга вакыт җитте. Ябу булмады, ябу креме? Ой, яб, яб, гел ашык тора ул безнең. Яб, яб, яб. Бер кем япмый аны.
Ашы, яптым мин. Ә, яптыңмы?

Төшләремдә минем кем икән? Малай микән, әллә кыз микән? Малай булса, күлмәге алырбыз. Ә кыз булса, итәк алырбыз. Вот җүләр, ә! Җүләр, җүләр, ай-хай-хай, җүләр! Шушы җүләр белән җүләрләнеп үтә инде минем гомерләр. Кара әле, атасы, чынлап та кем булыр микән, әй, малай микән, кыз микән? Әй, малай булса, лучырак булыр иде. Ә кыз булса? Ну, исәпләп торырга кирәк. Мин исәп торырга тиеш. Әй, башларым итте мин сез белән юлда. Ышан бетте мин инде хәзер.
Туган көн бит бүген. Бу туган көнне ничек тә үткәреп җибәрәсе иде бит инде. Беркемне дә чакырмадым. Килсәләр килерләр, килмәсәләр юк үзләре.
Кисәткә иңимсә.
Авылдан бер хәбәр юк. Гөлназымның ничектер анда инде туар вакыты да җитте быгай баланың. Бер хәбәр дә бирмиләр. Кисәттем дә кисәттем дисең. Кая барасың? Сеңлекәшләр килерләр инде менә. Аларны каршы аласы булыр. Менә име хатыныңның туган көне. Утырасың хаман шунда, чут тимәләрен салып, йөгереп йөрис урында. Миңа канәгать булмагач, нишләп миңа чыктың син? Менә шушыларны санаган саен кисәп калынаймас микән дигән идем. Юк. Булмады.
Кәкә калганчы барысына халыкка бөтен интернет кирәк, ачык айда түгел ул.
Юк, бу серне туганнарга да ачырга ярамый хәтта. Ул бит безнең өчен генә түгел, туачак бала өчен дә кирәк.
Дуслар, почта чек урап йөрим. Барып кара әле, берәр нәрсә юк микән анда? Туган көн бит. Тагы зурайтып куйдым инде менә. Инде тугар вакыты җиткән дип бер хәбәр дә юк әйтмиләр. Нишләргә дә белгән җук. Кая? Барма. Карлы катлар бар, телеграмма да бар. Кая әле, кая әле бирәле?
Э, кая әле?

Кызың бала табамы, әллә үзеңме? Аңлатып яз әле. Рәсимә диген. Ничек аңлатасың инде аларга ими. Так, монсы нәрсә микән? Ага, монсы олы абыйдан. Абыеңнан Мәскәүдән хат монсы. Кая әле? Кая әле укыйм әле?
Болар да мине кыстлаганнардыр. Хөрмәтле ва гыйззәтле туганыбыз Чәчәкле Татарстннда яшәп ятучы Тархун туган, Җәүхәрия килен. Мин үз гомеремдә ике зур вакыйга кичердем. Беренчесе Гагаринның дөньяда дөньяда беренче булып космоска очуы булса, икенчесе пенсиягә чыккан иптәш Татаринның Ата кеше булырга җыенуың. Маладис брат! Так держать! До того шутбыз, что шатлык хисләрен кәгазь кисәгенә генә сыйдырып та булмый. Бала тууга ук хәбәр бирегез, сезнең продукцияне күрергә кайтырбыз. Иншалла! дигән абыем. Ә Ә нишләп соң болар минем тур, минем турда бер сүз дә язмаганнар? Нишләп булмасын, бар анда, караң нинди Нәрсә, сәламме? Әйе.
Сине мактаганнар, юк! Монда газапланып йөрүе миңа. Даны сиңамы? Юк, саламда там мин бихар гүмелләрне. Кирәге юк. Мек, мек, мек, баш,
олар табар, а кирәк. Анда безне киркегә калдырасыз бит, Миха. Без гайбәт кенә нитсәң, кытылсаң инде, алтын муенса нәдер әйткәнем идем.
Ой, я Алла, ниләр күрми бу татар хатынының башлары. Нәрсә генә күрсәтмәй бу татар хатыннары. Менә монда извещение күргән инде, әйме? Укып кара әле, бухгалтер бит син. Так, там монда извещение, так? На сумму тысяча рублей. Ни бу? Акча безгә керәме, әллә чыгамы? Тизрәк барып кайтыймы, тикшереп, почта. Бар, бар, бар, тикшер, бар, бар. Озак йөрмә, кунаклар килеп чыгуы бар. Ат җүләр дә инде алай. Үзе сара. Үтә бит инде шуның белән гомерләре. Ой. Субханалла. Кызымнан открытка. Әнием, Бәгырем, котлыйм сине туган көнең белән, үбеп, кочаклап, кызың Гөлназ. Тукта әле кызым, үзең турында нишләп бер сүз дә язмадың сине? Бала белән нәрсә? Ничек соң анда син кызым? Ой, нишләп соң бер сүз дә язмадың?
Кая икән аны киде юк мени?
Әле юк ул үзенең зур-зур эшләре белән киткән иде.
Бала ничек там, бала юк әле. Эй, нәрсә булсын соң аңа?
Алты ай тугач бала бит аягы белән тибенә башлый. Читендер инде сиңа бик кыендыр. Әй, шул бер кыен. Ул бөтен җиреме кытыклый менә сал.
Алтай тугач бала аягы белән тибенә башлый. Әйе, кая беләсең соң син бөтенесен дә? Чөнки укып тора, менә китап, яшь анага киңәшләр. Менә ал укы кирәк булыр. Ярар.
Рәхмәт. Рәхмәт, Лимонци, укырбыз. Йөзеңдә бер дә шатлык күрмим мин синең, Җәүһәрия. Тартмын синең бала туганга бер дә шат түгел, ахрысы. Ә син кайгырма, мин аңа тоям, баланы бергәләп үстерербез. Ничек инде бергәләп, минем ирем бар бит. Соң син иреңне яратмыйсың бит. Әгәр дә миңа чыксаң, Балаңны үзеңнең бала кебек кабул итәр идең. Бездән дә бәхетле кеше булмас иде бу дөньяда. Мин бит сиңа күптәннән гашыйк. Күптән әйтәсе килеп йөрим. Чык миңа кияүгә, балаңны бергә карарбыз.

Без яшь вакытта балалар табып яткан вакытта минем ирем җырды. Хәзер мин җыримын. Бер кыз итеп җыр итте ул. Яратып белеп балалар кирәк бу тормышны.
Апа, сиңа бик авыр түгелме соң?
Эй, ярый инде менә салыпларыңны куй. Эй, озындырасың да инде апаны.
Әйдә, утырыйк әле, утырыйк. Анда Наҗия чәй Үзем әзерлим, үзем әзерлим. Дүрт бала таптым, пычагым да булмады. Берсеннән берсе тазалар, сау сәламәтләр. Кадеремне генә белмиләр шул тормышлар.
Эх, анда чәйнек газда, Наҗия, утыр әйдә. Керен дә жудым, ашарына да пешердем, кибетенә дә бардым. Кул кушырып утырмадым. Аллага шөкер.
Утыр әйдә, утыр. Әйдә, ашагыз, эчегез. Менә авыз итегез.
Апанчик сакалларыгыз. Әйбәт кенәме? Әйбәт.
Әйбәт инде, әйбәт менә эссез салып куй.
Дөрес. Хәзерге заманада юләр кеше генә бала таба бит. Мондый заманалар киләсем булган булса, белгән булсам, дүрт бала табып утырмый да идем. Юнләп чәй дә эчәрмен бит мин. Бер кая да чыгып та йөри алмыймын.
Ә мин табар идем. Әти белән әни генә гаепле. Башта теләсә кем белән йөрмә диделәр, җүнсез эш ташлап, эшләп ташларсың диделәр. Аннан соң үзем сайландым, сайландым, сайлана торгач бер үзем утырып калдым. Үзем өчен генә булса да бер бала табасы иде бит. Их, миннән дә бәхетсез кеше юк бит бу дөньяда.
Ә мин рәхәтләнеп утырыр идем. Туйдым шул бала-чаганы көйләп. Менә җирнең читенә чыгар идем дә, аякларымны менә шулай иттереп асылындырып утырыр идем. Апа, тапма син бу балаңны.
Тап, апа, тап. Бәлки терелеп китерсең, әйбәт кенә үз сәләтеңә килерсең әле, апа. Курыкма.
Ни өчен бала усып утырасың инде, ә? Минем хәлләрем сиңа караганда да начаррактыр әле. Иртә белән торсаң, әни, давай, әни, давай дип. Юньләп әни дип тә әйтә белмиләр бит алар. И, гел хурлап кына торасың син апа балаларың.
Аңа бит менә шыларга кирәк миңа. Түзәргә кирәк, тимер булырга кирәк бит. И, минем сәламәтлек тә шәптән түгел инде. Шәп булмагач, ник табасың соң балаңны? Тапсын, тапсын апа.
Юк инде, һәрнәрсәнең бит үз вакыты бар. Син бит инде апа олы яшьтә. Кызыңны бит инде Гөлназыңны тапкансың. Хәзер бит инде синең кызыңны кияүгә биреп, оныкларыңны карап утырырга гына кирәк.
Әйдәгез әле, кызлар, менә монда.
Апа, сиңа ярамый бит. Бу, бу теге төнлә туган Нишләп ярамасын, нишләп ярамасын? Сын бола не то туырга может. Эй, ишмичә дә тормадым әле. Ничә бала таптым, берсе дә не то тумады.
Апа, син нигә соң гел шул балаларыңны гел хурлыйсың, ә? Гел хурлыйсың шул балаларың.
Нәрсә булган минем балаларым, ә? Алар матурлар, тазалар, сау-сәламәтләр. Мин бит аны үз вакытында таптым.

Әйе, шулай булсын. Менә бит төрле гаиләләр була. Аларның ата-анасы да сау-сәламәт. Нәселләре дә сау-сәламәт була. Ә бала гарип туарга мөмкин. Менә үзеңне генә әйтегез әле. Илнурымны тапкач, ничек булды соң? Баламы таптым, роддомнан кайттым, ятам, ә кайнанам ванна бүлмәсендә баланы җуып ята. Әни, мин әйтәм! Баланың бөтен җире дә сау-сәламәтме, дим, дефекты юкмы, дим. Сау-сәламәт балаң болай күренә, ә менә бер дефекты бар, бер колагы юк, дие. Кемне әйтәсең син, Илнурнымы? Әйе. Колагы бар бит аның.
Илнурны әйтәм инде, хәзер бар инде, конечно. Кайнанам алып килеп күрсәтте. Ышанмаган идем. Чынлап та бер колагы юк. Әй, тартам, тартам шулай иттереп, боргалый-боргалый, Торгач, пылт итеп килеп чыкты бит колагы. Аналар рәхмәт ди.
Җизни куасың әле безнең җизни. Җизни хәзер кайта.
Үз эшләре белән киткән иде.
Синең туган көнең бүген, апа. Җизни өйдә юк. Күршең һәрвакыт монда йөри. Әй, бер кызык искә төште. Күрше дигәннән, синеке?
Әйдә, сөйлә әле, бәлки кызык булыр. Әй, сөйлим әле. Сөйлә әле. Берәүләрнең менә балалары булган, дүрт яшь тулган. Ә сөйләшә белми икән. Болар моны бер карчык кылып барганнар. Карчык әйткән, сөйләшер, сөйләшер, кайгырмагыз, дигән. Менә дүрт кешенең исемен әйтсә, беренче, шул кешеләр үлеп китәчәк, дигән. Болар кайгыга батканнар инде. Бердән бер көнне бала уйнап утыра икән дигәндә, әби димәсенме? Әбиләре үлеп тә киткән малай. Аннан соң комда уйнап утыра икән бала. Бабай дигән. Бабалары да үлеп киткән бит, ә. Әниләре боларның кибеткә чыгарга җыенган. Әтисен әйтә икән, Бала белән уйнап утыр әле, мин кибеткә барып киләм, дигән. Әниләре киткән, малай әтисенең аяк җанында уйнап утыра икән. Берзаман әти димәсенме! Әти куркуга калып, тиз генә матур костюм-чалбарларын киеп куйган да утыра икән көтеп, үләс! Әниләре кайтып кергән кибеттән. Күргәндә, Бәтеш! Син нишләп болай матур итеп киенеп утырдың, дигән. Анда бит безнең күршебез үлеп ята, дигән.
Ә мораль нәрсәдә бу? Мораль нәрсәдә булды соң инде? Нәрсә инде, балаң күршедән булмасы?
Әй, оятсызлар. Сез мине кем дип беләсез? Әйдәгез әле сезнең исәнлеккә. Әйдә.
Апа, без элек бергә җыелышып, лото уйный торган идек.

Апа, ачуланмагыз. Адресыгызны дөрес бирмәгәннәр. Шуңа күрә озак күзәтик сезне. Не ебаш?
Апа.
Сез җиде. Нигә врачка күренмисез? Баланы табарга белсез микән? Кемнән инде ул яшереп? Дәүләттән. Каян белдегез? Менә шәһәргә җитенә язганнар. 81. Туташ, әкренрәк шауламагыз әле, монда газ, газ гына бит. Тәк.
Заманалар авыр булуга карамастан, яшьләрнең күпчелеге инде бала табудан баш тартар чорда, пенсия яшендәге Җәүһәрә ханымның бала табырга батырчылык итүе безнең күңелләребезгә шатлык гамь ямь өсти. Булачак баланың атасы Тархун Тариховичның да өлеш керткәнен исәпкә алып, шәһәр хакимияте карары нигезендә яңа туган баланы бала табу йортыннан олы йөрәкле ата һәм ана өч бүлмәле фатирга алып кайттырлар. Ура! Җырларга кирәк бит. Шауламагыз, шауламагыз.
Менә главврач, менә бу хәлне белергә дип, мине сезгә җибәрде. Әгәр бу фактлар дөрескә чыкса, Бөтен шәһәргә, бөтен поликлиника зур чырпы булырга мөмкин, главврач шулай диде.
Тархун биргәндер инде бу хәбәрне газетка Тархун, паразит.
Апа, апа, апа, җаным, сез бит яшь кеше түгел бит. Бала табу Сезгә дә начар, безгә дә начар.
Син, энем, кем турында ныграк кайгырасың, минем турыдамы, әллә үзең турындамы? Сезнең өчен, билгеле, үзем өчен дә. Менә мин авылдан килеп, яңа эшкә урнашып, аны җугалтасы килми бит, апа. Ярар, кайгырма.
Кайгырма, энем, барырмын поликлиникага, барырмын.
Барыгыз, барыгыз, апа. Сез, апа, баланы кайда? Өйдә табырга җыенасызмы әллә? Минем бала авылда, урманда.
Ай! Яшел үләннәр арасында, күбәләкләр, бөҗәкләр арасында.
Апа, мин сезне аңламыйм.
Каравыл өендә, салам түшәктә, кендек әбисен чакыртып.

Юк, кирәкми, кирәкми. Кызым белә сезнең номерын. Алайса, менә мин сезгә менә бу китапны калдырам. Менә монда бала турында бөтенесе дә язылган. Ярар, рәхмәт. Кызым укыр әле.
Тархон, кил әле монда. Ни бар анасы?
Күрәсеңме?
Безгә нинди чибәр егет килгән. Ләм яны килгән.
Соң ул бит мине поликлиникага бармаган, врачларга күренмәгән өчен ачуланырга килгән. Нишләп бармыйсыз соң?
Һаман миңа әйтә. Ой, ой, апа, башла я, апа, апа, апа. Абый, ду, ан калмасыбыз мөкшик әле.

Менә сюрприз. Татар бишеге кабул итеп алды. Үз кулларым белән ясадым. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт.
Җитеп карамагыз. Ой. Бишектә Тукай да, Такташ та тибелгәннәр. Хәтта татарны моң чишмәсе Илхам да чит күрмәгән аны. Бишек бит ул балага моң бирә. Ә коляска нәрсә ул дыңгыр-даңгыр? Шуңа балалар ни табылып үсәләр дә инде. Әбисе, бишек горур яңгырый. Рәхмәт, дим куанып.
Рәхмәт. Куй әле әнә шунда. Апа, бездә сиңа әзрәк кенә күчтәнәч сайлап килгән идек. Монда Шустрикның да киемнәре бар. Ярый ул балалар. Әйе, куй шунда. Әйе, шунда салып куйыйм әле, Лимонтий. Бик матур бишек алып килгәнсең. Лимонтий, болай кергән өчен. Начар түгел, но мондый бүләкне сине кабул ителмибез. Күрше, мин бу бүләкне бүләк итәргә хакым бар. Ә вот мин Зөлхариягә гашыйктыр.
Ха? Юк, юк, юк, юк, юк. Син нәрсә? Юк, Лимонтий. Синең яраткан кешең менә Насия булырга тиеш. Бирегез әле бер-берегезгә кулыгызны. Икегез дә буйдак.

Ай-яй, бик каты төбә бит, апа. Аның аяк тавышлары минем йөрәгем тибешенә кушыла. Юк, юк, болай булмый. Хазыз, мин сезгә точность скорую чакыртам. Ялгышасың, энем, ялгышасың. Кызым кайтып килә, аның аяк тавышларын ишетәм бит. Әни, кызым, ай, кызым. Шундый сагындым, кызым, шундый сагындым. Нишләп бер хабар да бирмәдең, чукынча? Соң әни синең туган көнеңә кайтмыйча булдыра алмадым. Туган көнең белән бәхет телим, шатлык телим. Рәхмәт, кызым, рәхмәт.
Мәгез әле алып куегыз әле. Кызым, мин сине шундый сагындым. Мин сине кабат бер җиргә дә җибәрмим. Шундый сагындым, инде үзем барасы идем яныңа, балакаем. Әйтәш, кызым. Балакай. Кая бала? Бернинди балакай.
Бернинди бала да юк. Ничек инде юк?
Син нәрсә безне алдадыңмы ни? Соң бер ой көттем, ике ой көттем, өч ой көттем. Юк. Э, врачлар ялгышкан дип уйладым инде. Юк сүз, врачлар беркайчан да ялгышмыйлар.
Вот җүнсез кыз. Кая бала? Бала кая? Апа, нишләп әле син кызыңнан бала таптырасың, ә? Нәрсә булды инде бу, ә? Соң бит мин ул баланы хәзер төшләремдә күрә идем инде. Мин бит аны төшемдә кулларыма алып уйната идем, иркәли идем. Ой, кызым. Акламадың бит өметләремне. Мин нинди бәхетсез ана хәзер, нинди бәхетсез. Менә бу, менә бу, менә бу нәрсәгә кирәк Скорый, скорый! Скорый, скорый! Монда сезнең

Яратам, сагынам сине, көт, тизрәк кайтырлы, кайтырмын ди, риза булсаң, туй да итәрбез ди, үбеп синең Салиха! Туйлар! Әйдә, туганнар, туганнар! Әни. Туганнар килә торыгыз! Әни. Син әйт әле, син бу әйберләрнең бөтенесен дә минем өчен эшләдеңме? Синең өчен, кызым, синең өчен. Әни кеше баласы өчен ни генә кыланмас. Ә бит хәзер борчылырга урын юк. Безгә туйга әзерләнергә кирәк. Шулай бит, туганнар? Әйдәгез, әйдәгез, хәзер җырлап җибәрәбез әле.